Selamat malam, nama berita bala uchu ini ti semampai bisi maioh datai ngundang, duduk entap bala uchu anang baka buang bejagang selepek batu, anang baka riga ningkap berkah batang betungging tunsang. Lama ini enda lepas ruai pelandai panjai kitai ujuk ketegal ti mayuh kuing singkang kaki ngiga ganjuh tikung pelabuh Tembawai Kemali. Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita serengkap genap buah mawang ambi bela ampit nyepi mimit enda measai ke nadai. Nyadi baka ke malam tu endang iya baka selama ini bisi mai ke bala uchu jerita hantu ti datai ari siku peninga kitai iya nya Ayul tau ke Aya Apai. Jerita tu nyadi maya Ayul agi lanjau munya umur Ayul rambau maya nya tiga belas taun urung iya ba taun dua ribu ba siti pati sungai ti siga sereta berantu. Orang tuai ti nemu tauka kala kena kachau suah ngerah anang bejalai ba sungai nya ketegal ti latung pia mega berantu. Kemisi sekula pen belabuh rarat baka apat buah engkabang benung labuh baka rapuh buah pituh. Ayu endang iya baka selama. Iya sigi pulai ke menua nyenguk aki ini iya ba menua. Simpung pandak jerita kitai uchu ngambi iya pandak enda mayuh lagu ngambi iya nyemetak didinga baka kensung nyumbuh bujang ba puak kampung puang. Gawai taun nya Nayu enda pulai. Dini ati iya enda kelah-kelah baka ke udah nanjak junggur tebiang Baka ke udah berinsah tasah ngelaban munsuh. Kitai ga sama bela nemu ayu tu siku ari nembiak Iban ti rindu amai baka chamuk sebelah kampung begiga ke anak engkayu bulu babas ke tabas betunga lemai ngambi bisi ke sual nuju leka si pedal tabal. Aki iya sigi ngadang diri ayu tu sigi datai nemu kemisi sekula ujung taun. Nya alai aki iya udah betuchika senapang semua ngansah duku meh nya. Ayu semina angkat jalai aja datai ba rumah panjai dudi ayu nyapai tu bukai. Dulu iya nilik rumbang senapang, meresa nyengka rumbang senapang tu bepukat lama enda meletup. Aki iya ukai nya suah bejalai ketegal ti enda tentu dapat iga. Enda ibuh tilik dik rumbas napang angai uco udah keritu aku ensano. Aku sigi nemu deh deka datai. Duko lah tu pen udah di ansai aku. Jimat nyintai ayo pio ku akai ayu nyapa uco eh tadi. Nya aku sayau mat ke deh aki. Pio ku ayu ga nundai aki iyo. Ni aki embuah deh. Isin nai malam nang antai aku neh. Pio ku ayu bejako seraya ngelawa dapur meda ini iya berapi. Ayu enda mua ake embuah iya bemalam ba umai laban seladan siti ti suah dikena ake embuah iya bemalam nadai dipeda ayu ba ruai. Nama panduk deh ini? Pia ku ayu nanya ini iya taja ayu ngelala utai di panduk ini iya. Iya meda bulu manuk agi ba chapan. Manuk kita uji bilik din nasuh ake deh pansuh ninga deh deka datai. Pia ku ini ayu ga nyaut. Ayu pen lalu nyapai chapan serta ngayun ke bulu manuk Tadi ke ujung bilik seraya mata iya tu merening buah tekalung engka bisi buai. Tuchum orang empu meda buah tekalung bisi udah mansau. Tu sigi munyi orang beperang belaban enggau jelu. Pia, ku Ayu bejako kediri dalam ati. Iya nemu, jelu rindu mai majuh buah tekalung. Enda kala kilau tudah Ayu lebuh iya nguan jelu majuh buah tekalung. Lemai nya sida tiga ai tumu ngalek kediri semudah neko ke Berayang laban ayu pen nyau lelek pedih isi nepan bas nepang perau pulai ke rumah panjai tengah hari nya. Lebuh ke tinduk malam nya dia deh ayu bisi ke nyap. Ba ke nyap nya ayu temepat sungkup orang ti enda kelala. Dani ngenyet tudah ayu tengah malam. Tang iya enda ibuh ke ke nyap iya lalu tinduk baru. Pagi sitai ayu amai aki iya ngabas pun buah tekalung ba sungai siti lalu nguan jelu dia. Urung iya puku tiga lemai, ayu nimbak babi bindu tuai siku bepaut pening ayu ngalih ke iya tamu perau. Baka ke ngambi ni aki? pia ku ayu bejaku enggau aki iya ba iya uchu lebuh maya ribut ke ngam mih nya uchu. Koh ke iya ga nyaut seraya ke merutik perut babi tembu ngelampang babi nya semua seduai pen lalu ngintu diri. Nama deh agi bejalai uchauk? Pia koh ke ayua nanya iya. Ka meda buah sibau ba bila dua penikit empaling ba ulu dia enda lama legi aki. Pia koh ayua ga nyaut aki iya seraya jari iya diga-diga nuchi kebaie. Urung iya jam pukul lapan malam, ayu pen berengkah bejalai ngulu ai ake iya nganti ba perau laban tudah ke ngetak babi. Lemai tadi semina lampang seduai ai ayu aja babi nya. Bejalai meh tudah ayu begadai-gadai ngulu ai sungai, ke bait tengau iya kiba, tengau iya ke kanan. Tak empai bangat lama Ayuh tu tama anak sungai nya. Peda Ayuh bekau babi amat te luchek aja emperan nya. Apu. Amat raya bekau babi tu pia ku Ayuh bejako kediri. Meda bekau babi bangat ngeraya nya sereta agi latak dia deh Ayuh tu tadi dulu mantaika setrum iya. Lalu diselit ke iya ba tunyu ak. Semina orang penimai aja nemu reti nyelit ke seterum ba tunyu ak. Enti bisi jelu lebih ari siku, dia sida bisi awak ti engkeman nama ke seterum baru ngagai rumbang senapang. Enda kiruh ngebu ak. Begadai-gadai ayu bejalai datai ba siti tanjung ngimbai pun dabai dia deh ayu meda babi dua iku benung melintang manah. Ayu pen lalu nyimpan strum begadai-gadai lalu ngelampat ari emperan seberai. Subuk Ayu begadai-gadai, umbas iya endur nimbek dinga te, tarrrrr ko munyi letup senapang Ayu. Peda ada ningkap si babi siko. Ayu pen beguai matahka senapang Peda da engketik kerubung seterum laban kumpas napang ngagai ayu agi manah. Ayu pen lalu nyimpan seterum ngagai rumbang senapang baru ga. Tuat ke iya dinga ta tar sekali da agi senapang ayu meletup malam nya. Peda da bebelat babi siku. Asai ka manyung ayu meda babi dua iku rebah. Tiga iku ngaum ke ulih ba nanga sungai tadai. Naka pengaga mai ayu maya nya ucau. Nama agi begadai-gadai meh tudah ayu ngelawa babi dua iku ti benung gegaring nya tadai. Maya ke bejalai nuju bangkai babi nya, ayu nengau ke langit deka meda mua ari iku jakau. Tang senayak panjau api ke bait ayu tu bisi ngilap enda lama nuju puchuk pun kayu kara sitai. Dia deh ayu asai ke bisi meda kambut suum. Bendar ayu beratika kambut suum nya. Alit meh ati tudah ayu tu tadi. Tang baka ni ke ati ga kambut suum nya tau bisi ba puchuk pun kara nya dia. Benung tudah ayu beratika kambut suum nya, dia deh enda mukai-mukai bulu pegu ayu tu ngerenjang. Pia mega bulu jari, bulu kaki ngerenjang magang. Pala ayu asai ke mesai sintung disepik iya. Nyepi utai tak nyelai baka nya. Nemu meh tudah ayu utai ti benung ditenggau iya ba puchuk pun kara nya tadi ukai ka mbuh sum. Tang meh ayu enda puah ati. Api kebait iya tadi diberi iya terang agi datai ke pengabih takal kebait. Peda deh senau eh pendiau puchuk pun kara nya tadi. Maya nya meh ayu meda ka mbuh sum nya tadi. Tak bisi buah. Naka iya pemanyai. Nyuntai kebau ke ba pupu ribut. Ayu pen ada lemi pala patung tudah tuai iya. Iya ga nemu utai nya bisi dia. Enda mia ari tadi ngelari ke diri. Anang ke deka lari ngasuh ayu nengau enggau terang agi nuju utai nya. Ensepi patung diri teh lemi. Ayu pen beguai surut deka ngelari ke diri. Baru deka belakang tudah ayu dinga iya munyi utai tunga ke puchuk pun kara nya tadi. Tau munyi indu nyerauh takut ke kechai. Asai ka tebelengka senapang sandi ayu. Deka iya belanda enggau naka penegal tang kaki iya ngai nyadi disingkang bai pala patung ke lemi. Munyi urang indu nyerauh ba puchuk kara nya tadi lama agi lain agi. Munyi sada nya nyau munyi urang indu ke ketawa. Pia mega, munyi nya tadi nitihka ayu tunga ari atas pala iya. Bisit ayu nela liu. Ni, lapa deh ayu ba ne kelalu berani kumbai iya baka iya begagai enggau ini iya, ku iya. Kelalu tatau ayu siku. Aruh iya meh ayu te udu dilicha ake embuah iya belama. Uji hari tadi rak ari iya enda mayuh penumbuh. Datai ba emperan seberai, munyi indu ketawa asai ke ba belakang ayu. Iya nadai daya agi. Deka nyimpan strum jari iya asai ke udah ditating enggau lumpu batang. Nadai chara bukai ayu semina macha leka peransang pengering semengat dikena iya ngeringka semengat diri empu. Bepeti utai dipeda ayu maya nya asai ke luput iya. Tang semengat iya agi kering bejalai begadai-gadai. Enda lama udah nya, Munyi indu ti ketawa makin lama makin jauh agi ari ayu. Makin lama makin jauh agi ari iya. Tulang ayu pun berasai kering agi. Iya pun lalu belanda enda bapai enda bindai nuju su nanga sungai. Datai beperau aki ayu semina tuchum aja seraya bejako. Temu udan ridan sigi nemu nganu uchu. Agi ge dei deka ngerurut iya ngena tunjua. Pia ku aki ai Yue bejaku seraya jari iya ngiga papung kayu ujan nyala lalu nabek ke kayu nya ke api. Enda lama udah nya, ai Yue enggau aki iya undur kili ngelauk kerangan siti lalu bemalam ba kerangan nya. Pagi siti, baru seduai iya mansang ngambi babi dua iku ti udah ditimbak ai Yue malam nya. Sepengudah nya, nesal meh tudah tuai Ayul laban ke berani sereta tatau enda belebas. Laban ti udah ngena leka peransang nya, seminggu bepandam meh tudah tuai Ayul tu enda tama kampung Jerung. Ngelebus seminggu udah nya, Ayul pun bejalai nujah kampung baka selama mega. Tang Ayul mereti agi enda baka selama. Nyadi cherita kitai uchok abis. Ini mai kita ngelansa mimit bekaul enggau sukut lalau pengidup ba jerita kitai ke sekali tu. Nyadi uchok, genap sebengkah pengawa sebedau kitai ngereja enda tau melakangka akal, anang nitihka ati. Pia mega ba dunya tu, ukai semina mensia aja nguan iya uchok. Antu enggau sitan meruan impai deka nguji kitai anak mensia. Enti enda pechaya antu sereta sitan tu bisi enda ngawa. Nya bepanggai ba diri empu. Chukup meh semina bebasa anang lelanyah laban ulah ti bala lelanyah ngasuh kitai suah napi penusah. Nyadi asai iya uchu enda bangat laun enda ga bangat tumu ini meri selamat nyambut hari Krismas enggau. Selamat taun baru arap ke semua bala uchu ini gerai nyamai sendai rantai. Pia mega ngarap ke kitai semua sama bela nyaga pengelikun diri empu laban penyakit konvit semilan belas ti agi balat amai ngerekai ba menua kitai uchu. Nya aja ari ini uchu enti leka jaku ini bisi ngasuh ati bala uchu ensiban begelema nanchum tajam ini minta ampun ari punjung pala nyentuk ke kukut kaki. Ka penda ini merindang lemai sunyi enggau orang enjabuh ngeruh ai. Arap ke jaku kitai bangsa Iban enda leleng baka mun midang teperingkas tawas. Enti kedap agi ketap-ketap ba kuan kanan ini sigi datai baru. Merindang kita bala uchu ti meruan nganti ini mai buah kemanti ayam nyawa. Nya aja. Bye bye.